Tirišo ye e akaretša fela moyela wa mošifa le megalatšhiki go mešifa ya leoto la morago. Empa re boeletša moyela wa letswalo le megalatšhiki go yona. Gomme re tla dira mošifa ye e sepelago gareng moyeleng wa kwano le ditšhikeng, go ra gore megalatšhiki ya kgapeletšo. Ke ya go thoma ka mešifa ya leoto la morago. Bjale ka leoto la pele re na le mešifa yeo e katološago leoto gape le mešifa yeo e gogelago morago. Ga se mešifa yeo e sepetšago leoto, ke mošifa wo matla wa go sepela. A re thome ka mešifa yeo e hlolago go kobega ga letheka. Mošifa wa mmoko wa mokokotlo mo ke moka karolo ya mešifa ya serope. Ke feela karolo ya mošifa wa serope. Ka gare mošifa wa letheka la ka gare bjale ka ge o bona mola. Mošifa wa malokollo a letheka ke ye. Mešifa ya go oketša ya malokollo a letheka e nyaka leoto le imelwa. Ka ge mešifa yeo e šogana le leoto la morago la kgateledi go goga ditsentšhwe kgole le lerapo la letolo. Ka gona leoto le le bofefo le lelokollo le thata le tla kobega. A re re phoofolo e tšea boima, ke moka re na le mešifa wa serope mo. Seo ke karolo ya wona. Bona phapano ya mešifa ye mekhubedu le ye mešweu. Wo ke mošifa ya ka morago seropeng, wo ke mošifa wa kgauswi le serope. Mošifa wo wa ka morago wa serope o momeditšwe go wa go goga ditho. Ge mošifa o ya morago bjale ka serope le ya kgauswi le serope, gape le mošifa wa morago ga serope o tsenywa legatong le la go goga. Ge leoto le tšea boima, ge leoto le tšea boima le tla koba lelokollo le thata. Malebana le lelokollo la mešifa ya maoto, lelokollo la mešifa ya maoto ke koketšo ye ya ka morago kudu ya godimo ga sebabote, go na le hlogo le thoko le gare. Bjale hlokomologa yela ka gore seo ke mešifa ya go goga fa maatla. Ge sebaboti se hunyela se tla hlola koketšego ya tokollo ya maoto. Di lwantšha mešifa ka lehlakoreng la godimo le lelokollo le megalatšhika leotong la lenaneo. Ke mo mešifa e katološago le go kobega. Ke moka re na le dikoketšo tša ditšhito. Go oketša lehlakoreng la godimo, le kobega ka lehlakoreng la go goga di hlola go oketša goba go kobega. Gona bjale re dira ka boya megalatšhiki. Mogalatšhiki wo o abela leoto la morago go tšwa go la L4 go ya go S3 goba 4 go ya ka palo ya morago a mokokotlo. Di arolwa ka megalatšhiki ya mmalwa ye megolo. Mošifa wo mogolo wa leoto o godimo. Bona mošifa wola wa leoto. Mošifa wo mogolo wa leoto o aba mešifa yeo e kopanego gotee le sehlopha sa mešifa ya pele sa serope. Ke moka, mogalatšhiki wo mongwe wo mogolo ke mogalatšhiki wo mogolo wa go ya fase go lelokollo la letheka, gomme ke tla leka go bontšha mo. Megalatšhiki wo mogolo, šo, mogalatšhiki wo mogolo o abela wo mongwe mošifa kgauswi le morago. Ke bona gore ke tlogetše mošifa wa morago kua moragonyana. Gape mo tseleng ya wona go ya fase, mogalatšhiki o arogana gabedi. Lekala le lengwe Lelamo ke mošifa wa ka morago ga leoto woo o fago koketšo ya mošifakoketšo. Mošifa wa ka morago ga leoto ke wo mongwe gomme o fa mešifa ya sebaboteng le wa go kopanya leoto la lenao gore go be le mešifa ka moka ya mo leotong la morago. Mošifa wa ditho tša bong le wa mokokotlo e tla ba bonwa kgoga ganong. Mola re na le pono ya mafelelo a fase. Re ka bona marapo a letheka, le mafelelo a fase a mefiša ka gare ya dimpa le maoto. Segogi sa ka gare ntle ga go segogi seo se mo metšago go lerapo la go oketša mošifa na mošifa wo wa go oketša o na le dikarolo ya sela mešifa ya dimpeng e na le mathoko a ka ntle tšeo di tšwago mo go dikakokgopo le dikgopo le taetšo ya ditlhale nama le lehlakoreng leo le sego thwi. Go se tsenelele e sego thwi ka dimpeng tša ka gare. Gomme taetšo ya ditlhana le nama e na le taetšong yela. Bjale khutlo ya ka ntle taetšong, ditlha le nameng tša khutlo ya ka gare. Ya boraro ye mšifa ya dimpa, yeo ditlha le nama tša yona di tsepemego. Gomme. Re tla swanela go gatiša bidio ka mahlakoreng a mangwe ka lebaka la kabo ya mešifa. Go na le mešifa wa karolo wa fase ya mokokotlo go tšwa fase. Mešifa ye e sepelago ka go arogana e abela mešifa ka moka ya dimpa. Ka lehlakoreng le lengwe re gatiša bidio mo seo re se bonago botse mmogo le mešifa ya dimpa. Mešifa ya dimpa Kago la nnyele e ya bušeletšwa. Khutlo ya dimpa ya ka gare o ka bona taetšo ya ditlhalenama. Khutlo ya dimpa ya ka gare, dikrii tše 90 go seo gomme e tsenelela. Ka moka ya sepela ka go tsepame khutlo ya dimpa. Re bona mešifa ye mentši ya fase ya mmele yeo e abago mešifa ya dimpa. Bjalo mo re ka bona mešifa ya dimpa ya go lokolla yeo e arotšwego, le gore e tšwa go tše dintši go tšwa pelenoaneng. Gomme seo se sepela ka botelele, le maemo a tšona, ka ditlhalenameng tša khutlo ya dimpa ka ntle. Le ditlhalenama tša dimpa tše tša ka gare gape tša go phutla, e sepela bjalo ka ge e na le sekhupetše. Mešifa ya melala pele ga karolo ya melala le mešifa ya ditlhalenama tša go taramologa, e diriša karolo tše di bapanego tša karolo ya fase le karolo ya disele tša maswafo. gomme e tsentšhwa legatong la hlogo le ka lehlakoreng le, e hlolega tshepetšong ya lerapo le mokokotlong gape e sa tšwela pele, e šoma bjale ka thepko yeo e sa bonagalego ya molala le hlogo. Karolo ye ya tekolo e bontšha mešifa ya go ba mo gareng gomme a re thomeng ka mošifa wa go aba mošifa wa dipolao. mpa. Wo ke mošifa wa lerapo la mokokotlo. O sepela gare ga dikgopo, le moo o tsenago, ke moka o sepela gare ga mešifa ya go iša madi pelong gape o aba seripa sa mmagoja sa mošifa wa go iša pelong. Etšwa go 5, 6, 6. le C7 tše di fapanago nako ye nngwe. Tsela ya mogalatšhiki ka thoko yela e a fapana, gomme re tla dira seo ge re dira bidio ka ga go langele. Bjalo, re na le se. Re na lebelela mogalatšhiki yo o sepelago kgauswi le tšhika-šiki molaleng. Ke moka e tsena gareng kgopong ya mathomo, gape o bona e ya sepela morago ya arogana godimo ga fase. Lekala la godimo le ka fase le sepela godimo le fase go mometša, gomme makala a mabedi e sepela mometšong go aba tsela ya sebaboteng. Mo tseleng ya yona e fa gape megala tšhiki ye e ipoletšago. Yeo

Le ge e wela pelong yeo e lego gare ga maswafo le gona ka fase ga maswafo, e sepela gare ga maswafo a go fapana le go la Mmagoja. Mabapi le sehlopha sa megalatšhiki selo se se no swana mo. E sepela kgauswi le ditšhikašhiki tše di tlwaelegilego gomme bjale e kgaogana mo gomme e dira lekala go a ota. Yeo ke e bonago mo tshekatshekong ke lebaka la ka godimo le la ka fase go ya go mometša ke moka tsela ya megalatšhiki ya letswalo mo yeo. Ge re ka godiša go batamelana kudu, ke tla no emiša yela ka gore ke karolo ya kgobokoketšo ya megalatšhiki yeo ke nago le yona mola. Mma. Magomarelong ke go re seo ke maemo ao a swanetšego go ba gona. E na le makala a mabedi. Seo ke megalatšhiki go sepela go tikologo go tšhikakiši. Ke moka le. Ka la la kopanya go mogalatšhiki mo mayemong ao, tšwelopelo ya moela wa letswalo. Go be kaone ge re ka bea mmele fase gomme wa kaonafala bofefo. Tšwelopele ya moela wa letswalo e bonwa pele o e tšwa ka gareng. Mo ponong ya Gong la Nyele, Mo gongwe pono ya kaone e ka ba le tekolo tlhomphong ya megalatšhiki yeo e laeditšwego nakong ya pele. Ke e repile go tšwa tšwelopele go moela wa mešefa le kuwa, gomme ge re ka moela mešefa le megalatšhiki e boela morago. Ye ke karolo ya tsela ya megalatšhiki. Le moela wa letswalo o na le tsela ya megalatšhiki. Ka mantšu a mangwe, Go tšwa mokong wa mokokotlo re hwetša makala ao a hlolago moela wa letswalo le megalatšhiki gomme go tlhopho ya megalatšhiki go na le makala go ya pelong go ya leotong la pele bjalobjalo. Bjalo, tšwelopele taetšong ya fase e tšwela pele ka lerapo la mokokotlo gomme e abela ditho tša ka gare.